Crest Media TV, eiraka lyawe.
Secretary Works, Area Councillor from Buremba, Chairman LC1 na Abataka baabo boona nitubasiima. ahabw'okurinda ekicweka ekyanga eki nibyo bari munonga. Itwe turiho nitukora kwonka ofishale twija kubakwasa kuba oriho orikubaasa kuturinda twaaza kukora. Omani. So eki eki nikyo kyatureeta aha na inginiya taroho ahabw'okuba ariho nafikisinga karuvati omuhanda nigwo gumwe so oredi ari aha kwonka ari aha murimo gw'oku so ningira nti ekyo twakikora ki Munyikirize nka kaaho okukoresa inginiya ndeebe oreeba biki ebi naabahikiyaho ebikukwata aha purojekiti niyo emwe. Purojekiti egi n'oruguuto nitutandikira aha mpaka Kazo, niturweta Kazo, Kyampangara, Bureemba, nitwiija kukoma aho.

Karuvatsi hariho abuurize Karuvatsi chairman Richie Wang oriyo nobuuza Karuvatsi baiza kutamu Karuvatsi lines ikumi na munaana omu project egi zirimu kukoza stage nagamba ebi then ikumi na line ikumi na itaano za Karuvatsi ezo zi- neza million ah, neza milimita rukaaga zezo ninkyeho kakye kwonka line isatu a- ahari amaizi amahango zirikutaho birimu kya kwenda. Ninza kuba ntamu na maramu aha bicweka bimwe ebitwetsire sipoti guraburingi. Sipoti guraburingi yatandikire ahabw'okuba tuka tugiine mpitaho maramu aha sipotisi ezimwe eziri veri sensitivu eziri siripare n'ezindi ahari ebintu nka dipureshonizi ebishara n'ebiina. Ahari ebiina nshana ningira oruho kugwa akaija akateera.

Akashaayi na obw'engaara hagati aho hariho omwanya gumwe nibeta omu kyoma ahandi nituza kuteekaho mara kwimisa oruguuto akaihiro akaihiro point omu eibaare tool then tuteeke aha kyampangara tubaisireho kyampangara valley. Ezo nizo pointisi twiija kuba nituteekaho. Na Mushabwa, Mushabwa hariho amaizi maingi agu twiija kutaho maramu. Deeni hariho eki ekisharara ahagati ya Bureemba kuruga omu tauni hanu. Kuriya omu maka omu maju g'eruguru hariho ebibare nainga buremba tutakuteekaho karubatsi za rwenda nokurezinga enguuto eruguru y'ekisharara so ebyo ebyo nibyo bikye ebikukwataho ebinginiya okubaire nabashoboorora aha purojekiti egi. na bimwe ebikye bikye ebi turikwija kuba nitukora aha myanya ei naabasobororeraho egi. Twine orurembe rwaitu niruhango, twine purojekiti nyingi, mwareeba twija aha tureeti tubaire turi aha purojekiti ya fiyuzi, ningira nti aha mukatungaho ku...

Kikakibayamba bakakikora gye nk'oku eiteeka ekugamba. Nitubasiima kandi nitubashaba ngu obu turikuba nitukora omurimo naimwe amaisho gaitu ahakuba harimu okwiba amajuta. Ahabw'okutsiitsa ebintu bindi harimu amataka gaanyu, omuntu naagira ati, Ahaaha eri n'eitaka ryangye, shana nka faamu, enguuto. Obundi n'obundi neeba neetenga sapooti y'omuntu nk'ogu aine eitaka, nitwihamu maramu nitukozesa aha nguuto. Nizo zimwe ezo. Kiira omu rukiiko oru orwine akakwate n'omurimo okutongoza omurimo gw'okukora enguuto. erikuruga Kazo okuza Buremba. Ninyenda kubashemera mutusaasire twakyerererwa ahabw'okuba puroguramu nazo ezindi nizitushanga omu muhanda. Ahabw'okuba chairman w'oku omu kasheeshe twaatuteekateeka emirimo yoona oku yaaba oku yaabagambiire shaaha munaana n'ekirango kye, yaanaakimanya ngu nitwija kuba turi aha. Kwonka kandi hariho ebintu ebitaraabizire gye abantu b'omu ngari kandi nabyo byanaateeka okuzayo kutereeza. Mbwenu emirimo egyo twaasiga twagiheza omu ngari na Kaishumu nikwo kuhika aha. Ebigambo byangye ni bikye, tirikwenda kugamba bingi. Eky'okubanza ninza kusiima abeebezi ba Tauni Kanso ya Buremba, Omwaami Abel na tiimu n'obu Omwaami James atariho aha, kwonka oriho, twena kubasiima ahabw'okukora gye Tauni Kanso. Itwe nka disiturikiti tukwataniise gye naimwe, twine Tauni Kansozi ibiri, eya Kazo hamwe n'eya Buremba. Mbwenu egyo eya Buremba ensya aha ya Kazo, nitwenda kugisiimira enkwataniisa y'abeebembezi b'ekicweka eki. ahabw'okuba itwe nka disiturikiti nitukoragana gye nanye nambwenu nitwenda kubasiimira bimwe aha bintu ebi mukozire ahabw'okuba ku turikureeba ekizimbe kya ofiisi zaanyu nikitwesiimisa kitumanyisa ngu Bureeba hariyo obwebembezi omu tauni kanso turikureeba omurimo oguriyo nigukorwa aha waani kiromita ya taamaka ahabw'okuba nindeeba mwine mwahikize waaho. Orikutunga esente niho zirikuza omu bicweka kwonka omuntu ku ahika oha agira eki yaareeba. Kimworeka ngu omu biro bitari bya hare, kiromita emwe ya tamaka erikuraba ahagati y'etauni nituija kugitunga. N'ahabw'ekyo itwe nk'abeebembezi abarikukwatanisa naimwe nk'abanyaburemba, Town Council, nitubasiima na kanso yoona ahabw'okuba mukozire omurimo murungi ogurikworeka ngu okwo gavumenti ya Purezidenti na nrm ekakireebamu kihikire okuheereza Town Council. N'ahabw'ekyo nimwebare munonga. Mbwenu hati itwe ekyatureeta aha, twiniire kutongoza omurimo ogu. Omurimo ogu gavumenti ekatuheereza biriyoni emwe y'esente. Ku yaatwire biriyoni emwe y'esente, chairman na kanso ku baabaire batakazaarokeetingire, abantu abamwe baareka kushohoza ekihama eki gavumenti yaabaire etaire. Eky'okubanza zikaba zitakagira akaunti yaitu, kwonka paramenti ekatuhamizamu esente ezairiho. Esente ezo ku zaizire, twagira orukiiko na members ba paramenti ahabw'okuba, Emirimo egyo ey'enguuto neetegyekwa orukiiko rwa District Roads Committee kandi orukiiko orwo chairman waarwo ni chairman wa district. Orukiiko orwo ruriho members ba parliament bombi omu iteeka tirukiiko rumuno baripanga ahari n'orukiiko ruri omu iteeka eririkutegyeka gavumenti eririkutegyeka ekitongore ekya Uganda Road Fund. So members ba parliament, chairman wa district, district engineer, secretary for works na roads inspector nibo members b'akakiiko ako. Omurimo gw'abantu abo milioni zi rwandi bilioni ku yaizire, omurimo gwabo gukaba guri ogw'okuteera tooki n'okukora asesimenti aha nguuto ez'ebyaro ezi twaba nitumanya ngu egomboloora na tauni kanso nizitunga esente nkye. Nambwenu hati nk'obuseeri obu Tunkungu, tubaire nitutunga road fund ya milioni ikumi kukora kiromitaazi zirikurenga igana ez'obuguuto bw'egomboloora, community access roads. Hati okibaramu na miriyoni igana oshanga atarikubaasa kukora ruguuto. So one billion ku yaizire, twashutama omu rukiiko rwa Roads Committee twagira ngu esente ezi ishemereire kugabanisibwa omu magomborora gaitu gabaase kugobaho. Nambwenu hati imwe Tamuranso ya Buremba nimwe ababanza kugobaho ahabw'okuba twarungirwe oruguuto rwanyu. Imwe nimwe abanza. Oruguuto oru kuruga nirukorwa nimukimanya it's on record ngu oruguuto orwo kuruga nirutemburwa ahabw'okuba mbaire ndi aha. Oruguuto orwo emyanya yoona tugumire nitugenda nitwongyeraho okutinda. Kwonka ogwo murundi nituza kutindirira kimwe. Ninteekateeka ngu nituza kutindirira kimwe spots zoona ezitwire nizibura omuhanda ogwo kuhangaara kukora kukareka kusiisikara ahabw'amaizi ahabw'okuba ebicweka ebiraire nibikiteganisa byona byatandikire kukora nambwenu abarikuta omu culverts. Ku bakuruga aho nibaija omu sports ezindi ezi twareebire, nibaguzamu nibakora omurimo ogwo. So, naahurira omu bigambo by'Omwami Tumwesigye kandi yahikiire kimwe ahakuba akahurira ngu milioni mukaaga nikyo yaagira akeeringa Mister Chairman ngu milioni mukaaga zikaba niziza kuza aha ruguuto rumwe orwa Burengo. Aa, enkiiko ku zaashutamire zaashoboorekana ahabw'okuba nakureeba twaba nitugikora, n'abaakaikuru nibenda aho kuraba, n'ab'omu beebe nibenda aho kuraba, n'aba nkungu nibenda aho kuraba, waagira ngu twaturi abo.

Mutwire omu sisitiimu y'obwebembezi abantu bashangiremu. N'ekyakabi munonga omuntu nka Seezi kwemerera akagira ati, Nyowe omurikundeebera aha, oru oruguuto niinye ndureetsire. Tokubaasa kureeta ruguuto orubiri ruri omu bajeti ya gavumenti. Mbwenu ohurira omuntu yaahwaho enshoni agira ati, Nyowe ndi nanka, oru oruguuto niinye ndureetsire. Hareebwa kumanya ngu hakabaho enkiiko, hakabaho kanso ya tauni kanso, haabaho minati ya disiturikiti kanso, haabaho minati y'orukiiko rwa disiturikiti, roodizi komiti, baahamya baagira ngu kukora ekyetengyesa okukora oruguuto rwa Bureemba aha sitandadi egyo. Kwonka omuntu enshoni zimuhwaho agira ati nyowe murikundeebera obwombereeri mbwenu hati ekyo nikibasha bamanye ngu oruguuto oru niturukora tukwatanise naiwe Omwami Abbeeri na kanso ya tauni kanso yoona tukwatanise na district kanso tukwatanise na members baitu ba palamenti omurimo ogurikukorwa nogwaitu. Finally nyine kusiima Honarebo Dan Kimuhe itwe nka district titwine kyooma. tukagiraga amashini erikutukorera enguuto tukashaba gavumenti na paramenti bagira ngu hariyo disiturikiti itano ezibarikuza kubanza kuhereza kwonka sipiika na paramenti bakatugarika muka tugira ngu kazo etungire ekyayi kwonka ekitukusiimiraho na Ribodani egi kara kitaine kureeba ninsya yaaza kumara omu kicweka eki ekya kazo bakagituhereza kugira ngu okusya obu turikutunga eyaitu bo barutwara egi mbwenu hati ekiri omuteekateeka ogw'amaani ago nogira ngu n'aga butoosha kara kita egyo ninsya haine orikugivuga itwe noshusha n'owoturikushashura wobu orikutamu amasho kwonka kara kita ninsya bakagituhereza kuhitsya obu Kazo District eritunga ebyoma byayo kuruga omu gavumenti, ekikumanyisa ebiro ebiwenda obutubire tukyende emirimo emirimo ekyende ahabwokubura obuhereza. Hati ekyo kyarugaho ahabwokuba mashini egi obu enjura yakyendeera neija kutuyamba kukora aha mirimo endiijo kandi ekyamuheru nabwo nekyokugira ngu tureebire ngu One Billion egi eshemereire kuba nekora twikiriza norukiiko narwo orundi omu District Roads Committee ngu tutungye gurade endiijo. Etuyambe. Egyo yaaba nekora ebicweka ebyo ebya kunu, naitwe tube nitutandikira omu bicweka ebi ebya kanu n'ahu abantu nabo baine obuzibu, then ensi egyo yoona tugibugabuganire ahagati, abantu batungye emihanda y'okurabamu. N'ebigambo ebyo ngira kubasiima abanyaburemba, nimwebare munonga emirimo niija kukabareetera tanka y'amaizi, niija kukahunduuza maternity ward y'abakazi baanyu hanu baitu twena hamwe nibagikozesa, ninteekateeka ngu n'ebindi eby'obuheereza ebindi byona tubikwataniisemu naimwe. Nimwebare munonga Mukama agume naimwe.
Webare Area Councillor. Protocol observed Ahabw'obwire, amaziina ndi Brian Nuwabigaba kandi niinye Vice Mayor w'etauni egi. Nyowe ekyangye tikibuuzo kureka n'okushaba, ka tubanze kubasiima ahabw'okutusharira enguuto kandi nungi kandi ninshaba ahabw'okugira ngu itweyambire abantu b'omu tauni egi kandi bizineesi zaitu niho ziri, ngu reeda ku yaarabamu omugyane muhareeba, mbwenu nitushaba ngu enguzi oruguzi nimurireeba sayidi ya ruguru sayidi ya ife, abaife baabasweka itaka, abeeruguru tihaine ahu orikuraba nootemba. Somewhere no grade egi arikuhera abemu etukyenderezeho kandi nabeife eitaka bariiheho nabo bafune ahu batoora ekyo nikyo kurikusaba okwangye webare munonga.
Abakulembezi ba gavumenti boona bari aho nyowe ekibuzo kyangye nikiza owa bwana rdc. kiri aha nsonga ya insecurity. Abantu ab'omu byaro kaingi nibakira kureeba abantu ku batarikumanya. Omuntu akigyezaho kwenda kumu followinga omuntu ogwo ngu agambire abebembezi nangwa ki bagambira hati bamucumitiriza. Bamukuratiza ngu ija otutware omutworekye kandi murikumanya ngu abantu b'omu byaro kwonka omukuha mutyo. Nyenkya ka aragambira mugyenzi we ati, Eki naareebire hare na naamureeba tinkwija kumugamba. Mbwenu ninteekateeka ngu omuntu yaareeta enshonga egi muforowinga eki yaabagambira kwonka mutamukuratiriza munonga. Ku mukumukuratiriza infomeshoni eeyongyera kubura.
Mwebare munonga. Chairman rdc Diso bagira ngu ahu oreebera omukama niho omurabize. Tukagiraho endwara y'enju eyaabaire okwo ei yaareetirwe kwonka itwe nka Buremba titwatunga nju. Mbwenu twinemu ekizibu kya kanyarigye eri ahari eyi obuseeri. Abantu baingi abaingi n'abashuubuzi. abarikushuubura ente nana embuzi baingi abarikuba bariire za rooni omuri kazo itwe nka disiturikiti noshusha oti twinemu rujo nkahe tikukagimanyire ahu eri kandi nitubaasa kukishoboorora bari eki nikyo naabuuriza ahabw'obutakimanya mbwenu omuri kazo noshusha oti twinemu rujo kandi abantu nibambuka batwara ente bazipakira aha motoka bazitwara ka nyarugyere eri ery'obuseeri itwe akatare kaitu kunu nikakakingwa. Hati oshanga itwe nka nka Burembo tutwa- tutatunga sente zoona timukaabaasa kutwikiriza yaaba hakazaho abantu harya ahabw'abantu kuhwerwa ahabw'okuba yaija azirodingire ngu bakaikiriza arodinge tokaamwihaho sente timukaikiriza abantu baka- baka- bakabaihaho sente kwonka egombolola ekatunga ekatunga entaasya. omwanya gw'okweshereka, abandi bakabaheereza ebituga, abandi bakaraba okwo, abantu bakatwara amatungo gaabo, na hati nibagyenda. Tukaahwerwamu tuta? Yebare munonga Chairman ab'okukikwataho. Yebare
Vice Chairman hariho eki yaayenda kubuuza nawe.
Haagira omuntu ou bibona niinyenda kukugambaho. Eky'okubanza n'ekintu kikwataine n'eitaka ry'obu Chairman yaabuuza. Chairman ninkushaba ngu na rdc ekintu ku okigambaho kigira ngu kyakoma ku murarebe muturetere minister ahabwokuba bakahandika nibagira ngu itaka eryo hagira ekyakorwa muturetere minister warangizi atugambire ryaba riri eryaitu tureke kuguma niturebana ebicura bagire ngu neryaye ninga tiryaye ekyo kimwe ekyakabiri Kyaba niinye oribo naaningamba tinaafaayo kugamba aha nguuto egi erikuza oku, ahabw'okuba naanyine amatsiko beitu nimuza kurungirira enguuto erikuruga aha kuza ng'omu, nantarikumanya neerungirwa kukoma aha. Mbwenu ekibuuzo kyangye nikibuuza, ka baatugize ngu egi enguuto mukagitongoza kuruga yaaza omu disiturikiti Ruga, Kazo, Bureemba, Ngombo, nikwo nakyo n'ekicuba? Nakyo n'ekicuba? Ekyo nikyo naanyebuuza. Ekyakabiri. Orutindo na nikushaba chairman ngu ohereze ba engineer baze aha rutindo ruri kwatanisa ibanda na ngungu orutindo ku rwijwire amaizi hati amaizi gatwara itaka enjura ku eragaruka ekugwa niriza kugyenda mbwenu na nikushaba ngu kyaba nikibasika nyowe muraba mutakakozire gye ngu engineer aze aze kurureeba murebe ya nimubasa kugira obuto mwahikaho itakagyenzire mwebare chairman.